Mana kala ngeleka mu kala ninggal ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami muji ngesai ke nama nuan Tuhan awak baka ke malam tu kami ulih begempuru muji nyembah nama nuan lalu kami deka ninga ke jaku nuan Tuhan. Awak ke nya ulih merekat ke kami Tuhan nyadi ke pengering ngagai pengarap kami. Berkat ke semua. Bala kami dini dinindul kami Tuhan ti ninga secara online baka ke malam tu awak ke semua kami ka ngasai ke diberkat ka terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dah besampi lalu kami minta semua tu Amen mari kita deka nyedia ka ati kitai sebedau kita ninga jaku Tuhan.

Enda kala ulih mereti ke setiap genteran deka jaku nuan. Berkat ke pastor kami tu deka main jaku nuan. Kena kia Tuhan nyadi ke berkat nuan ti luar biasa Tuhan Jesus. Terima kasih Tuhan. Ngeminta saup roh kudus nuan Tuhan. Dini-dini pengembala kami Tuhan deka ninga. Jaku nuan Tuhan secara online jam ke diatu Tuhan. Baka Tuhan negu setiap iku ati kami Tuhan. Bekerja Tuhan enggau luar biasa. Oh terima kasih Tuhan Jesus.

Tuhan, Allah Taala Apai kami ti di surga, Tuhan ke disembah kami dalam Jesus Kristus ke nyadika Tuhan enggau Juruselamat kami. Terima kasih ke hari ti baru ti diberi Tuhan ngagai kami. Sehari tu kami agi bisi ketegal berkat Tuhan ti chukup besai. Sehari tu kami agi bisi ketegal Tuhan ngembuan tuju ti besai mega. dalam pengidup setiap iku kami. Nya alai, malam tu Tuhan, sebedau ninga rejeku Nuan, sediaka ati kami. Saup kami ngena kuasa Roh Kudus Nuan, dini-dini pan endur kami enggau gempuru online tu, dia mega berekat Nuan nurun atas kami. Roh Kudus, Nuan deka meri pemereti ati sereta ngajar kami. Dalam nama Jesus Kristus ti Tuhan, Kami udah besampi. Amin. Salom sekali agi sema malam nama berita kita ya. Selamat betemu dalam uh, gempuru rumah baka ke malam tu 2006 tahun 2020. Nama berita bala kita ya. Jadi aku percaya uh, Tuhan udah merekat ke semua orang pilih Enggau luar biasa. Nyadi kitai mega nemu diatu kitai benung diau dalam timpuh tagang mindah kin kitu sereta ati kitai semampai nangi ke wabak covid semilan belas. Bala apai indai sereta bala menyadi ti dikerinduka Tuhan Yesus Kristus, malam tu aku deka bekunsi mimit ari Jaku Tuhan ke diambi aku. Ari Josua tiga, kitai deka meda ari ayat satu enggau ayat lima legi, okay, dikena kitai ngangkatka pengarap taja pen kitai benung nengah timpuh ti nyerauka ati baka bansa Israel ti deka mereka Batang Jordan dalam baja kitai tu legi. Okay. Aku macha ari Josua tiga, Satu ngagai lima. Kitai meda ba lambar dua ratus lima puluh tiga ti ba bup Baka Baru nya dua ratus lima puluh tujuh, orang Israel meraka Batang Jordan. Ok, aku machaka kitai. Nombor satu, Tumu pagi Josua angkat. Iya enggau semua orang Israel angkat ari palan sida di Sitim lalu mansang ngagai Batang Jordan. Sida dulu belangkau dia, apin sida iya meraka ke seberai. Ya dua. Tiga hari lepas nya, tuai-tuai orang Israel Lalu nesau orang mayuh. Ku sida, Lebuh kita meda bala imam nyan peti lampung adat Tuhan ti alah sala kita, kita enda tau enda besikap lalu nitihka sida. Lalu ayat empat, Enggaika kita tesat, laban kita enda kala nengah menua tu. Kita enda tau kelalu semak sida, sekira kira sekilometer dudi ari sida ti nyan. Peti lampung batu adat nya lalu ayat ti penudi, Ku Josua bejaku enggau sida, Kita enda tau enda ngenjuk diri ngagai Tuhan, laban pegila Tuhan deka ngereja utai ti besai ke kita. Nyadi ari bacha tu tadi aku deka mai siti tema. Iya nya nyingkang enggau Tuhan. Perintah besai menua kitai iya ngaga siti atur nagang kitai mindah kin kitu dikena ngetu lalu munaska penyakit Konvit nineteen tu ari ngelekai. Ti semua kitai ngasi sereta nitihka atur tu lalu mai Tuhan dalam napi penusah tu. Ba pengujung iya ila, kitai deka mujur munaska penyakit Konvit Nineteen. Baka nya mega, bala sida nabi Moses empu ti ukai ketegal Tuhan sida iya enda mujur pansut ari menua Ejip. Ti kitai meda ba Pemansut tiga puluh tiga, Nabi Moses empu kala bejaku enggau Tuhan munyi tu, Enti nuan enda enggau kami, anang ngasuh kami angkat ari menua tu. Lalu, bala apai, indai sereta menyadi ti dikerinduka Tuhan dalam timpuh pengidup kitai ke diau diatu sereta timpuh ke deka datai ila, Tuhan deka ngiring sereta ngembing kitai dalam gaya pengidup, chara pengidup kitai leman pengidup ti ka ditapi kitai. Aram kitai terus ransing lalu naruh pengandal ngagai Tuhan ti Allah Taala kitai. Munyi ke dipadahka aku ba tema tu tadi, Nyingkang enggau Tuhan. Nyingkang enggau Tuhan, iya keterubah iya, iya nya nyingkang ngena pengarap, pengandal pengadang. Nyadi pengarap tu pun semua utai ti diandal taja enda dipeda kitai. Ba Hebrew sebelas ayat satu iya madah munyi tu. Reti pengarap nya iya nya arap ke utai ti disadang, arap ke utai ti enda dipeda. Nyadi baka nya meh Bala bansa Israel ti dibai Josua tu diasuh manggaika pengarap ba Tuhan laban enda kala nengah jalai ti diasuh Tuhan dalam ayat empat. Tuhan netapka sida iya lalu ngiring singkang semua orang ti Dikarapka iya ngasi sereta nangika iya. Enti sida rebah, sida ulih angkat laban Tuhan deka ngangkat ke sida. Tu diterangka dalam Masmur tiga puluh tujuh ayat dua puluh empat dalam lambar enam ratus enam puluh lima. Taja pan kitai tesangkut Tang kitai enda rebah laban Tuhan deka megai jari kitai. Bakanya meh, semua kitai ti nyingkang dalam pengarap Tuhan deka ngiring, Tuhan deka mai pengidup kitai nuju utai ke udah ditetapka Iya ti penuh enggau pemujur sereta pengelantang. Lalu ti kedua, nyingkang enggau Tuhan. Pengidup mesti tuchi, ya. Allah Taala deka bejalai enggau nembiak Iya ti ngasi sereta nitihka peneka Iya. Ba Mazmur enam belas enggau tujuh belas, iya nya, Sampi orang ti andal sereta nadai penyalah, lalu sida iya deka bulih pemujur. Lalu, sekumbang sedia Ka meraka Batang Jordan, Josua nadai ngasuh nembiak Israel ngaga perau. Nadai mega iya ngasuh sida ngaga jematan, ngiga jalai ngelayang, tang sida iya diasuh nguduska diri, ti kitai meda ba ayat lima. Nama kebuah? Laban maya sida kudus, Tuhan ulih ngereja pengawa nyelai dalam pejalai sida iya. Allah Taala ulih nyertai lalu semampai begulai enggau sida. Enti kitai enda nguduska pengidup diri tauka diau tuchi, kitai nadai ungkup tauka kitai enda layak tama Perintah menua surga tauka Perintah Allah Taala. Tu dipadahka ba Hebrew dua belas ayat empat belas, Diau bebayak enggau semua orang lalu diau kudus, laban. Enti kita enda, kita enda ulih meda Tuhan. Nyadi, perlu amat kitai nyikap pengidup sereta ulah diri. Udah tauka bedau kitai lepas ari panjang dosa ba pengidup. Kitai nyadi Saksi Tuhan ti meransang pengidup orang bukai tauka enda? Aku pechaya, Tuhan agi meri peluang ngagai semua kitai ngadu ke diri empu ngambika kitai meda utai ti besai deka dikereja Tuhan. Lalu, pekara ti ketiga bala pe indai menyadi dalam kitai nyingkang enggau Tuhan, pengidup kitai mesti ngasi. Ya. Ti kitai meda ditu, bala nembiak Israel nadai kala limpang ke kiba tauka ke kanan sepemanjai sida ti dipimpin Josua. Sida iya nitihka udi tauka entudi lampung Batu Adat. Ti dibai bala imam ti bisi dibacha kitai ba ayat tiga enggau empat. Ba ayat tiga iya munyi tu, Ku sida, Lebuh kita meda bala imam nyan peti lampung adat Tuhan ti Allah Taala kita, kita enda tau enda besikap lalu nitihka sida lalu dalam ayat empat, enggaika kita tesat laban kita enda kala nengah menua tu. Kita. Enda tau enda. Kita enda tau kelalu semak sida. Kira sekilometer dudi ari sida imam ti nyan peti lampung batu adat nya. Nyadi tu utai ke dikereja bala nembiak Israel. Sida iya ngasi ke ketuai sida iya. Sida ngasi ke Tuhan. Ti kitai meda siti chunto baka Raja David. Iya pun kala bejaku munyi tu. Iya bepanggai ngagai Tuhan, Jaku Nuan nyadika tenggau aku lalu tenggau jalai aku, ti kitai macha ba Masmur seratus semilan belas ayat seratus lima. Enti Tuhan bisi pengerindu ke kitai, munsuh sekali pun diasuh Iya bebaik enggau kitai. Nadai orang jai ulih ngachau kitai, ti kitai macha ba Masmur enam belas Ayat lapan. Nyadi, bala apai indai, bala menyadi ti diberekatka Tuhan, patut kitai mansik baru pengidup kitai ti ngelama tu. Baka ni kitai nyingkang bisi kena kitai mai Tuhan dalam pengidup kitai, dalam ruang bilik kitai, lalu ukai semina kitai mai ngasika kitai ke Tuhan, bisi ke kitai nangi tauka enda ke jaku Tuhan. Kitai meda, bala nembiak Israel ditu nadai sida iya kala limpang sepemanjai sida dipimpin Josua, iya nya alai nya kebuah sida iya mujur mereka Batang Jordan ti kitai macha ba ayat enam belas-B. Sida ulih datai ba Jeriko, datai ba menua ke dijanjika Tuhan. Baka nya mega semua kitai Kitai terus ngasika jaku bala pastor ba gerija kitai. Kitai ngasika perintah menua besai kitai sereta kitai ngasika ajar ba Bup Kudus. Aku pechaya kitai deka mujur dalam pengidup. Kitai deka nyadi Iban ke udah transform Tauka bebali manah, kitai nyadi iban baru, nyadi iban ti ulih nyadi saksi Kristus ti ulih merekat ke pengidup orang bukai. Bala apai indai menyadi ti dikerinduka Tuhan, jalai ke di tengah kitai agi panjai. Pelaba ku penanggul, pemuntan. Penusah, Semampai enchabar pengidup kitai ba hari-hari ke deka datai. Nya alai, aram meh kitai sama nyingkang enggau Tuhan. Kitai nyingkang enggau pengarap dalam pendiau kitai ti kudus, nitihka jaku Tuhan, ngasi sereta nangika Tuhan. Panga nyelai deka nyadi sepemanjai pengidup kitai. Amin. Aram kitai besampi. Tuhan, Allah Taala Apai kami ti di surga, Tuhan ke disembah kami dalam Jesus Kristus ti nyadika Tuhan enggau Juruselamat kami. Sekali agi kami datai meri terima kasih laban Tuhan udah merekat semua kami nengah gempuru rumah online baka ke malam tu. Kami minta kuasa Roh Kudus nuan Tuhan terus nyaup semua kami mansik sereta berati ke semua leka jaku nya dalam pengidup kami besehari-sehari, ngambika semua kami terus ngembuan pengerindu ati ke jaku Nuan, ngasihi sereta nangika Tuhan dalam pengidup kami. Ngambika kami mega ulih napi semua penanggul sepemanjai pengidup ketegal Tuhan ti enggau. Ketegal Tuhan ti nyertai. Berekat ke bala pastor kami, bala ketuai gerija sereta kaban belayan ti sepengarap enggau kami kelebih agi bansa kami Iban tu Tuhan. Bai kami dalam perintah Nuan ngambika kami sereta peturun kami terus dikerindu sereta diberekatka Tuhan ngambika kami mega ulih mereka Batang Jordan dalam pengidup ruang bilik kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah bersampi. Amin. Jadi nanti kita ke bertemu bawa ti bukai stay at home terus ngintu pengarap dalam ruang bilik kita terus bagi kita nyingkang dalam Tuhan. Tuhan berkat semua kita.